akanzwa neshungu kuti ari kuda kuti abatsire vana vari kuzimbabwe zvikuru vane vabereki vakatungamira nekuda kweutachiwana hwehiv and aids anoti akambofona kune vamwe mufundisi Vaanga asingazive hazvina kuita apa akangosimudzawo foni ndokubva angofoni ndokubva yadairwa neni akataura achiti ndiri kutsvakawo mufundisi wekushanda naye kuti ndibatsire nherera dzakasiyiwa nekuda kwehiv and aids ndakati mwari mazvita zvenyu Naadzimai vangu mugore ra 2005 takarota tichiti tichazoita orphanage kana kuti nzvimbo yekuchengetera dere 2009 akunopera mola chifona 2010 muna February achibva akwira ndege ndokutanga kushanda tiri pamwe chete. Amen. Tanga tisingazivani nemuzi kushanda kwaMwari. Naika tanga tisingazivani. February akwira ndege ndo paakatanga kuona fesi yangu ndo pandakatanga kuona fesi yake taura kwatiri kuita Eh, ndiri mufundisi wesalvation army iye anopinda seventh day adventist church ndochechi yake asi mwari vakatibatanidza eh, nhasi uno tiri mubishi kana tiri muprocess yekuti anyorese organization yatiri kuti orphans garden angel Orphan tichireva nherera. Guardian tichireva mubereki. Naika? Right. Kuti mubereki wenherera ingirozi. Amen. Ndo zvatakatarisa izvo kuti mubereki wenherera ingirozi. Chikonzero ndechekuti izvo zvaanosangana nazvo muupenyu zvakati womei kana ari mudzimai anogona kuti iwe zvawakauraisa mwana wedu ari munguva iyo yekushushwa nanatezvara nanaamwene kuti wakauraisa mwana wedu vana vari kudzingwa kuchikoro vari kuda zvekutya saka mubereki iyeyo nemwana wake ndo vakaita kuti nhasi unoyu tirambe tichishanda tiri pamwe chete nemusikana uyu handine muzvare uyu tichivabetsera vabereki ivava nevana ivava kuti varambe vachiita upenyu hunenge hunooneka mumatunhu avanogara so kubva patakatanga muna 2010 kusvika pari nhasi tine vana 150 vatiri kubatsira eh, kubwihera nekwamakoni kwaRusaka naye tinovabatsira sei muchazonzwa nekufamba kwenguva kana tamupa mukana asi nhasi unoti angovuya kuno kwaana chauya nacho angoti tisangane tifanane mazano dzimwe dzatakaita kwaRusaka zvingangokufadzaiwo nemiwo

Sei tiri pano? Ndanga ndiri kushanda neZNPP plus kuManicaland. Kana ZNPP plus zvodzidzisika ndizvo. Mm-hmm. Zvodzidzisika. Chese tozvigwisisa. Vasingazvidzise ndevanhu.

Ndichireva kuti Zimbabwe National Network Andika, Zimbabwe National Network for people living with HIV and AIDS. Naika, ndo yaita kuti nhasi tive panapa. Naika, mm. so I am a strong activist yeZNPP Plus. Eh, ndosaka tati ndati ma support groups ngaave pano tikurukure tibatsirane tienderere mberi eh, dzimweni dzenguva ndoziva znpp plus haina funding pane zvinhu izvi asi vanhu mamembers arimo tikutarisira kuti ararani amen ndosaka muri panapa nai tisingapedze nguva ndisati ndapa veznpp plus mukana regai ndibomba maichipezesi eh, mukana eh, vanova Coordinator eh, wema projects kuchechi kwedu Salvation Army vataure kuti sei takudanai mukati mezuva ranhasi ngativakachire
Haleluya! Haleluya nomuzita raJesu! Vati vatisanganisa, haleluya! Tinofara vanhu vamwari.

saka muri kuti bese matambudziko tiosangana musikazoiao hanzi ayapera here hainazve mandisiyirira ingani pangu ndikakoye kurima musha unenge baba namai vafa saka isi mumwe saputi guduketi chinobatsira vana vaya kuvarimira
tinoenda tichindobatsira kana mumwe wedu achinge arwara tinoenda tichindomubatsirawo kungoona kuti wamuka sei tichindosiya tatsvaira nokuteka mvura nokuenda kuhuni nokuona kuti nhumbi dzaanadzo dzakawachiwa here tosiya tawacha tichiaina kuitira kuti achiwana huite ushoma tichimuvaraidza fungwa tine chitorova nekanseling pamwe chete ipapo
ndizvo zvatiita murumisaka izvi masaa maakusumuka mumwe nomumwe muicha pese nesakuti group achitaura ava zvavanodi zvavanoita nezvavanazvo kudzimba ndizvo ini ndatotanga Hindu ichairberseni we gurusa inonzi Dhameniso. Dhameniso. Dhameniso. Tiri vanhu vanokwana gumi navatatu. Support group redu takatanga tikapuwa hukuna mai muhwanga vakaijikira takabva tashiyana tichikara mumwe nomumwe akwanise kudii kuitira kuyayo saka isi tinoita zvei zvekudzishikaranga muri kundinzwa mm. kuti kana wana dambudziko rake otengesa huku yake wobetsereka wotengesa huku yake wobetsereka tose takakwana chii huku musha nomusha tisakugukire ndozvatinoita izvo kana mumwe oda kubva nedambudziko tinotoonana totondosvika chidi kana kutsvaira kana kusuka kana kumugezesavo kana asingadi bedridin ndozvitoita kwanaienzi kana mumwe wedu akashota ingava pane chikoro ingava kuchigara tinotokumbirana netoti iwene ndine basa muenzi Endi zvikuru zvenyu amufundisa ini ndakazvimiri achizvitema kana kuti vamwe vangu vanhu vose kana vanyorega kunyepa musha womunhu kune hiv musha womunhu wese unyepa tikangoti vapani vanotourawawo akaya kwavo votourayawo unoti chiri changu ndechomunhu wose unomu zvavo zvose

Takatanga 200 kunyepa kwangu. Ndizvo. Kuitira pamatake pano vachinyaradza pagumbo mm. ndokwataungana achiti achipfiga mwedzi takabatana ati mawod city vataita pfiga mwedzi mwedzi wogaoga chita misoro yedu chita medikiipakuaaaa saka izvi zvinizvi ndotokubira kuti deta kuvandudzwa handizvi unonzi kuti kuvandudzwa mungaziva saagoni zvose

pamukando uyu takaona kuti zvokwadi tikuwana sei mari semadzimai vechirikadzi dzakasirwa nherera taita mukando wedu tokweretesana mari takweretesana mari iyi toiti munhu anofanira kunohodha zvinhu zvaanotengesa atengesa wowana interest yake interest yake ichirakawana 50 dollars asi sipamari yako tachiti kuna chi 20 percent ndeanodzidzisa mari yedu achidi yaakwereta ne 20 percent pamusoro Saka zvinhu izvi tiri kuzviita ende tiri kutoona zvichibudirira, vana vedu vachienda kuchikoro, kupfeka, kudya, hapana chetiri kushota. Tichiri kutoita zvakawandisa, kutengerana midziyo, kutengerana kana zvekupfeka, huku zvakasiyana siyana zvetiri kuita nenyaya yemukani wetiri kuita iri sapoti group yakabatana pamwe chete. saka ndozvitiri kuita wesusu matinonzi bedza bedza nhamo sabodi bedza nhamo muri vangani tiri 17 mazvita tavanzwa nhamo inesu bedza nhamo nevapi vanhu tinzwewo zvamuri kuita right regai tinzwe apo garai makagadzirira garai makagadzirira
Takagadzirira iyi takaona kuti zvokwadi vanhu vanoita sokungoti sema kana kuti siya saka takangofunga kuti toita sei ndobva tafunga kuti hatitewo zvinotaura tatsvaga kumeru tobva tatsvaga pokuisira patingamasira nekutsvaga patingamachengetera nechikafu chavo saka takati takaimeneeabvisa chimari chayo chokuti tiwane kuzotenga chikafu chechi saka takaita saizvezvi

Mazvita garai makagadzirira.
Tapuwa huku dzechibhoyi tichitengesa tichipanana mari tichiisa vana vedu kuchikoro asi keno dzafa hadzo keno takangogara asati tanga tiri tose tiri tose guku tiri twendi
ndinoda kuti mutende mai vanga road letter zvakaita ruzo kuti nemurume wangu akafa 2003 hama dzangu dzakasvika pakundirenga vamwe veukama vakambuda kuti adaenda ah, kumurume wake asi ko zvinoita wari vakaita kuti varwere mose ungaziva chikafu mupe mwe murwere wedu saka ndakaita kuti ndisumukire ndakapuwa chikafu chekuti ndakadya ine mhuri yangu ndinoona kuti varikwana kuita seven asi ndakadya zvokuti chikafu ndakadya saka ndatorimawo ndikazoitavo munhu anokwanisa kuti hanzi ndiri munhu pana vanhu kinochera mukandiona hamutendi kuti ndiri mugwere ndinotosvika pano vamwe vanhu vaitoti ah, konesive mati ndandoza ndiri murwere zvanzi kwai hatidi unotiramba sinozoti ah, gume henyu ndiri hurukuru ndinotovaudza kuti ndotori hurukuru zvendiri izvezvi isabune grupu yangu inonzi kushinga ndinofuka ndivana vangu vashanu vezvanzi yangu vanochengeta vaviri Musupport group yedu tiri gumi navaviri tatazwa kupfuwa huku tichibatsirana moda akagwara hatinei nokuti wadhota vamwe vanoti hatisvikipo isu tinondowacha tinomuvigiravo huni tigomubetseravo nokuti kana nguva kusakura yakwanaya tigomubetseravo kusakura haleluya takatoona kuti nguva yakurima yeye kana kune mwandi vamwedu vari vachigukana makumbo kana zvibayo kana chichii saka takaronga kuti tipote tichienda kunobetserana kusakura zuva nezuva nhasi tikaenda koi mangwana tienda koi tichingobetserana ziyazvezvo tikazounganidza huku dzedu kuti umwe nomwe azivu tikazofanana kuti umwe nomwe achipota achitengesawo achingozvibetserawo apo naapo gurupu redu rinonzi hama mauko Hama Maoko vari mu 11.
Isu sakuti yedu inonzi kuda pachena. Ni 319. Yaya support group tichitanga kuita support group. Zvanga zviri zvinhu zvanga zvichityisa mukati moupenyu mukurarama kuti uonekwe kuti uri munhu une hiv uri positive kundotestiwa kwacho ranga riri basa ini ndakaita nguva ndakati kure ndakatestiwa rinokwana kuita rutatu coordinator vangu vachiramba vachiti mushini usati wambopinda kana umwe munhu asati atomubatwa asati apinda apa tainga iwe ndakangosimba saizvo zvino asi ndaingonzwa muviri wangu usingaiti mushe saka ndokubva ndakopinda ndokubva ndatestiwa ndokubva pandazobatwa manje uku kwose uku ndisingambobatiwi saka takazobva tapinda neyokuti ndabatiwa coordinator vedu vakazoti zviripo ndozvokuti nana mai madavo toda kuti titenge masiling boards ekuti kana unenge afa towana kubatsirika savanhu vesupport group takazoitawo saizvozvo saka tanga tichivigana pamasapoti titotovigana pasapoti group redu saka iye zvino izvi tobva taita huku dzedu dzechikaranga nenguruve kuitira varwere nokuti shuwa shuwa kana warwara chinhu chokutanga unokasira kuda nyama tangira zvose saka isu pauku dzedu takatozviona kuti zvakatinakira takazoita tisati tavaurwa kuti vechirume nevechikadzi tichingova tiri sapoti gurupu ichiri hwani kubuda pachena varume vasati vamira vega takabva tatorwarirwa nomurwere wedu wechirume anga otongonetsa vakambomisa kumaprofita asi vakangoti ndidzo sei ndodaenda kumasapoti gurupu ndodya nyama saka nyama huku yangu dzakanga dziriko dzechishona nazvino huku dzedu yezvino tinoti takazoona kuti dzanga dzawanda dzaakuda kuita zvekufa chirwere kuti rambe dziri panhu pamwe dzasati chaita takazodziti murwere woga woga ave nehuku takazodzikovana kuti umwe noumwe achengete hakona kuita dzako saka iye zvino tine huku dzedu dzokuti nyange iyemi vakuru mukatishanyira hatinzwi kusvoda ko tineta vedu isu vakabva vabuda pachena kubva vasununguka kuti isu tinyatsosununguka pachirongwa rekuti ukaona anokutungamirira achiita sokuti unduru newe unenge uchitotya hine isa hatityi vanhu vekuda pachena vari pano here kana kuti hamuko vari pano zvinhu zvazviitisa saka tinotenda mwari tinotenda nyasha tichitenda vatungamiriri tichitenda kutenda kodhineta wedu tikuredu unonzi kuda pachena pavidgo fo apo
pamusoro izu support group yedu inonzi tanzwisisa ine vanhu 20 saka mukurarama kwedu ko takaona kuti tingaita chii chikagona kutibatsira nevana vedu takafungavo zvehuku dzedu dzechibhoyi nobva taunganidza zvikuku zvedu saka anobva dzakokandira tikatenga chikafu chidzipa tikatengesa tikamboshiyana tichiwana vo zvekuzvibatsira vosipo nokuti kuti unzi uri murwere asi zvoda ukashambidzika urege kumbozvitaradza kuti asa mutu vanorwara kuti vane vane svina saka tikangowana zvimari zvedu zvekuti tiitikwane kuzvibatsira batsira nyange nanhasi uku zvedu dziripo tiri kunge takero nenaizvozvo zvimwe teitengesa kuchikandiravo zvoona zvedu zvapamapuraimari apa chikoro zvimwe tichienda zvavo zvisipo Tiri vanhu chiwedi support group yedu. Isu group redu rinonzi kunzwa nokuita. Kunzwa nokuita. Eh. Tinoita zve garden. Asi kuti garden yedu yakazomira nemhaka yemvura. Patati chiitira pachona mvura yakatitairira ndo dambudziko ratinaro asi tati chiyamurika zvikuru tichirima miri vedu tichitengesa tichiwana kuindisa vana vedu kuchikoro nokuzvibatsira kuwana usipo nezvichigayo mukati medzimba dzedu tatisina chatati chitambura iko zvino tiri pagwenga chaipo chaipo Pane garden yedu hapana mvura, ndo dambudziko redu retinaro. Tent. Tiri 13.
Batinyaradza. Batinyaradza. Chitanga Tibatana kuita group. Takati tibatana pamwe chete varwere vasingarwari. Saka isu vakava vasikarwari taibetsera varwere vedu tichivatsvakira zvose huti tichivashanyira tichigara navo tichiita nyaya navo vati tisingavasemi tida kuti varege kuita kunyunyuta kana kutya kuti isu tiri varwere taingovaratidza kuti muri vamwe vedu isu purojekti yedu yataiita nazviko tinayo ndeye maunifomu taisona maunifomu pekutanga tei tikasonasona tikatengesa tikaona chimwana chine chisinawo zvachose chiri chinherera totorawo imwe todii tomupapo tikasona sona tikaunganidza zvatounganidza to zvataibatsira nazvo here taipota tichiti wataona tomupawo imwe informati achipfeka tokwete 350
Senguva yavo yakumwa mapiritsi pachikoro vanenge vasisina chikafu, vana vaidonha vachivata. Saka isuwo takafunga zano rokuti tibatsirewo vana vakaita saizvozvi. Takatanga kuhodhawo maswiti edu sesapoti group. Ndingati iniwo semutungamiriri ndakabudisawo mari yakaita saizvozvi yokuti tange kutenga zvakaita samazepi, maswitsi nezvimwe zvakadaro zvingangotengeka. Saka mari ichaiti kana achaya akawanawo maprofits edu ndiye achati tikaonawo mwana waita dambudziko iroro tokutengerawo kana tokutengerawo kana chingwa vakadaro saizvozvo taiona kuti vamwe vana vanenge vasina zvibatiso zvikoro mabhiro nemabhuku saka mari iyoyo taishandisawo saizvozvi kuna vamwe vanawo vatingaona vanenge vachitsika pasi senguva ine kutonhora kana kupinda mumatoilets vasina chokutsika taikwanisawo kuvatengera zvinhu zvakaita samasnow

tapera handiti support group redu rinonzi tanakirwa support group tanakirwa takaitanga patova nemakore akati kuti matangira takaita taiitira pano pafomaira vanhu vachitoseka ipapo pamagrosapo ndobataitira taisenga huni tichindopa vanotambura nemasabu takatanga kupa masabhuku kuti kana tizopinda mumusha masabhuku asavanovhurika kuti zvii zvatinoita saka takatanga kupa sadunhu chekutanga ndokutevera tichipa masabhuku saka taingofamba nevanotambura tanga tisingatarisisi kuti angava munhu ane utachiona here kana kuti asina taingobata nzira unotambura vose nenherera tichinobatsira kana kuri kusuka kutsvaira kuwachira zvose taiita tabva ipapo isusu mugurupu medu tiri 33 mugurupu medu takasangana eh, vanhu vakaroorwa vane varume nevasina vakafirwa nevana vadiki vane utachiona nevasina utachiona nokuti takaona kuti isusu tine utachiona tine nguva yatinoti tinorwara saka kana tikarasa vasina utachiona titi toda kuita isusu tine utachiona toga kana paya paya patinenge tichikonewa paya hatina vanotibatsira ndokusaka takada vasina utachiona kuitira kuti patinenge tichikonewa ndovanenge vachitibatsira Iye pari zvino tine mushandira pamwe wedu wegarden tinorima mirivo saka fangani zvangu ndine dambudzika ndongubiridza saka nditomboindiko kugarden kana asi murivo kana pene isingagoni kana ndotemha vanotitemhera murivo vachindivigira vachindirimira marowa angu tine marowa maviri asi anokwanisa kundirimira eh, panokotika mbetada mudzidzo kuti munomuwadzi dzokufirirwa vanhu vachifasitiridwa neutachiona kudineta vedu vakati ivo ah saka tingaita zano ripi tikati hatizivi semicodineta aids codineta tikati hatizivi mai vaka hatizivi kuti tingaita sei vakati ngatinongei bheri yasociety redu Ndoka takatanga kuungana na edzi coordinator wedu tiri vanhu vashoma shoma tikataurirana zve burial site redu ndobva tazoisa muvanhu zvichitache vanhu vose vava vari muno ndobva vati ah taona zvakanaka takaumba burial society redu reward Reward yose. Saka taunga kudero ipapapo ini ndakaitwa treasure paibata mari. Ndina yatotenga mabhodzi. Vanhu vaifa gore rero kwakafungwa zvisingaiti. Kuti tiri ume takatatoona kufa kwevanhu kuti vamwe vedu vaifa vachiugwa vakadaro vasina kana jira. Ndopatakatanga kuita zvemabhodzi. totenga mutaitenga mapuranga togadzirisa bhoxi kana pachinga pafio tosenga mabhoxi ndofunga ndakamboti ndambiri yekunzi i mai vemabhokisi ndikati mutibatsire ipapa muzvizivi nokuti ndaifamba chero kwafiwa kwose chero kwafiwa kumusoro chero kwafiwa zvakuwa kupi ndaitosenga mabhoxi Coffin chai chai taitagadzirisa coffin taitosenga ndienda nayo nakodineta vangu taisenga mumusoro taisenga mumusoro urumbo hwatinahwo kuti hatina zvitakuriso saka shuwa taitosenga pamusoro apa tichienda navo baa saka isusu musupport group medu takabatana zvokuti kana mukasvika munoteyevedzwa asi dambudziko ratinaro pagadheni pedu tiri varombo tinoita zvekusosa hino iye zvino ema iri kupenga nenyaya yekusosa kwatinoita hatichatenderwi kutema saka totishawa kuti tourayawo here support group redu mugadheni yedu nokuti hatina mari yekuti titenge hwai tinokandirana mari tichitengerana ndiro nokuti tiri varombo saka tinokanda mari shoma shoma mari iya yatokweretesa vanokwanisa vokwereta tovambadzurisa yozodzoka yabereka yadzoka yabereka kukero totenga midziyo yedu tozogovana saka iye zvino tatoone midziyo inoonekera mudzimba dzedu Ndatenda. Zvinoda mishonga yakawanda zvishona. Takura. Saka takata huku dzechishona. Mukatiko takudzitika na muriwo magadheni tinoita tiriko futi kumagadheni tongoti mamiriwo nematomatisi musariro zvati vakodhineta udo kuti kana tikachanyirana unonga chikodya zvakatsvukira hadzisi nema ose zvakuva huzuka dzechikaranga makeji takaona ti zii dzechikaranga hadzitine dzikudzidza saka hatina kana nhamo yekutambuziko rousai manje hatina kana kwashi nekuda kuti tine huku dzakawanda nezviriwo nematomatisi

Apo tine zvirongwa zvekunge takanga tichimuka kuti dai tikawana mari yakati kuti tikaita wezvia zvekuvakira tetawo nguruve dzedu teta zviya zvinoitawo vamwe vanetsa kukokomo taane mari yakati kuti ndo takazotanga zvedu napadoko tikaona kuti kana patinorwara paya paya tichizoita zvikofini zvedu tichienda kujerera kwetinotenga masiringozi eh, nemapuranga echitovigana uye toita zvigadheni zvedu toita kuti pafuwa paya paya eh, toisa chikafu ipapo nezvimurivo zvetenga tichiba nazvo kumagadheni edu toya toisa papo todya kuitira kuti tiraramisei
ini ndinobata ndine support group inonzi batanai ine vanhurume chete asi vamwe vana vadiki vatori kuchikoro saka support group yedu zvitinoita ndezvekuti takaona kuti isu sevanhu vasina mari chetinoita sevanhu vavarwere tinoita kuti kana paita dambudziko tinobatsirana kuti tondosakurirana mundima kana senguva yedu yokukohwa iyi mifudze tozvati vamwe vedu hatina matanga tinonochera makomba tofutira majanga aya teta yatinoti kombosti tofutira kana nguva yekufukunyura majanga yavo yasvika toendazve kumwe nomwe tifukunyura saka ndokuzosvika paurongwa hwekuti kana tatikandirane dzimari titsvake trezhara wedu tikaita madhoradhora edu toona kuti tingawana here zvetinozochengetedza zvimwe zvinotevera saka zvimari izvo takangoganza kuti tione kuti tinoda kuti titore chihuku totaa kuti chando chino zvinofa saka takakamira toona kuti zvetingaita ndezvipi zvinoita kuti isu tisimukire mberi vana vedu vaendewo kuchikoro Tatenda.
Support group yedu inoshungu ine vanhu 15 tiri 15 kudaro tiri madzimai vamwe ichikadzi vamwe vakawani suma ishungu tiri muvidiko t kwamashingaidzi tinenge tichiita basa rokuti tichikandirana mari dzedu takandirana mari dzedu toenda kunohodha nokuti pakati pedu pana vamwe vana mapasipoti vanenge vachienda kunze kwenyika saka tinenge tichindohodha matv chichi titsvaka maodha kana nhumbi chaidzo chaidzo tinokwanisa kana kuenda harare totohodha mainifom totengesa mainifom pazvikoro nokusona tine mishini yedu yetinosona tinoita tiri vanhu vatatu vane mishini saka tinenge tichisona nokuti kusona tinenge tichikwanisa tichiitisana mapeteni okusona mainifom kana zvimabhuruku zvevakomana tava kutozvigonawo tichibudisa wana yezvimabhuruku nezvimasketi zvacho tichiwana mari dzedu idzo dzochibhadhara vana vedu kuchikoro tinokuwana huku umwe wedu pane one wedu ukuchengeta hanga zvokuti hanga dzake dzatova kuma30 asi pari zvino nasingakudarisa asati auye hake zvinhu zvinenge zvimuraramisa zvokuti nenge tichitokwanisa kukweretawo mari pazvinhu zvanenge achibata

wamadzotso tatambura nekushawaya asi zvokwadi iko zvine zvichinoita group yetinokandirana mari tiisa zvingiro zvedu tineneta nechokuti tinavo varwere vasingagoni kutema madzotso vasingagoni kuva madzotso asi tongovamanikidzana kuti tinenge tida kuti vararame asi zvokwadi zvino tine nhamo huru nekuti ava waya tino varwere vototinetsa pakuti hatigoni kufamba kuti tiri kwava madzoso saka chichemo chedu ndicheche titenderana tiri 20 tiri 25 titenderana

yedu inonzi udzwa unzwe saka cheya wacho warwara kwefungwa saka vane chikumbiro chokuti dai vanga dai zvanga chinonzi udzwa unzwe udzwa unzwe saka mumwe wacho one vanga vachimirira gurupu vanga vachiti sekretary wacho wakabva amwa matiritsi achibva amubvuma

pamwe asi haa tiri kuenda tichindozama kubatsirana batsirana saka bhupiri rati nechikumbiro chokuti zvinoita here kuti tivatakure nokuti vamwe varimo ivavo voti toda kuti tichiuya kuno kubuda pachena hatingaregi vanhu vachifa ini safacilitator ndikati zvinoda taona coordinator saka zvatonda ndisati ndavaparidzawo zvunhu zvandangozongosenzuro yamukira mumakumbo saka ndotora here group iri tizvenganise ndabuda pachena

vachita zvenyu asi vari kuitawo nezvehuku izvozvo maita basa
mamusoroi ini zvokwadi ndinotsigira chichemo chataurwa nana mai avo